Roedd y mis yma yn 80 ac wedi cael sylw heddiw yn y Daily Mirror! Mi oedd yna South Wales Evening Post neithiwr hefyd. Mo Ben arall y ffôn efo ni pnawn 'ma. Sut 'da chi Mister Morgan? Da iawn diolch, da iawn diolch. Wan ta, Dach chi 'rioed wedi methu ymarfer, medda nhw wrtha-i. Ydy hyn yn wir? Odi, odi. Wedyn, mi ddechreuoch chi efo'r band yn 1936. Do, do. Ac oddach chi yna pen aethon nhw ffurfio'r band, dych chi? Oddach chi'n un o'r bobl oedd yn gyfrifol am hynny, ta oedd y band wedi ffurfio cyn hynny? O, o- oedd y band yn a pharhaewyd wedi cael ei riffformo yn 1924 a yn y ci oedd un o'r ddau oedd yn ei drefnu fe, chi'n gweld. A wedyn y fo oedd yn gyfrifol am gael chi i ymuno â'r band, ia?

Ia, ia. Mae'n, mae'n pethau 'di newid wrth gwrs ers 1936 yn dydi? A oeddan ni'n trafod hynny gynna efo rywun, sut mae pethau wedi newid. Sut mae hi dyddiau yma i gael aelodau i fan pres? O, mae'n, mae'n anodd iawn, mae'n anodd iawn achos ma', ma'r yy teledu wedi dod gal a ma' shwt gymaint o o o ffordd cael ei weud distractions gyda nhw oes e? Ma' ma' ma' ma' ma'r yy pobl ifainc ma' nhw'n gallu neud hyn a neud yn all a a mae'n dipyn o job wedyn i i ga'l nhw i ga'l nhw i iste lawr a a sylweddoli beth ma' nhw'n trial neud yfe? Ac bob maint fyddwch chi'n ymarfer fel band?

Wel, by ni, by ni'n mynd i'r i'r Brangwyn Hall nawr yn Abertawe dy' Sul. Ydach chi? Ydyn, ni'n ni'n mynd lawr man 'na. Ond chi'n bod ni wedi bod am y am y blynydde

Oedd yn man yn y fan, ch'm'o'? A ma' rai' chi ga'l nhw Eli. A wan ni as na beth o'dd 'i ers lawer dydd. Ma' rai' chi ga'l nhw achos ma' shw- shwd yy sgôp o fiwsig yn ca'l ei ware. Mae'n yym mae'n dipyn o broblem. Yndi. Ac odda chi'n sôn yn fanna am y y penwythnos yma, Neuadd y Brangwyn, Brangwyn Hall yn Abertawe. 'Na chi. Ww 'na chi le d- acoustics

Dynon yn yn dod i rehearsal, os dim modd i'r band i fyn mlan, chi'n gwel? Nagos, wrth gwrs. Os dim modd i'r band i fyn mlan. A 'na le ma' 'na le 'na le ma'r bands yn yn yn ennill competitions a popeth arall yw yn y bandroom.

Beth ma beth ma'r band wedi neud chi'n meddwl? Yn union. Ie, wel nawr ma'r ma'r band hyn wedi cystadlu lot dan y y y siswo y miners yn yn yym y Blackpool. A o'dd raid i chi yy

Y gore geson ni oedd o'r o myna mlan am y pum mlynedd wedyn 'ny de fe. O'n i'n mynd o un section lan i'r nall wel. Ie. Neb i'ch twtsiad chi? Pardon? Neb gin gystad na chi? Na, neb. Beth am adag rhyfel rwan? Os oddach chi 'di, meddwl o'n i, os oddach chi 'di cychwyn efo'r band 'ma 1936 wedyn mi ddoth y rhyfel yndo? Y 39 i 45. Oedd y band yn dal i fod wthi? O amser rhyfel chi'n meddwl? Ie, amser rhyfel. O, oedd yym dim ond jyst cadw fyn o nhw achos oedd lot o'r yym member- yy members fel lot o'r players o'n nhw'n yym ga- gorffod mynd my- mewn i witho yn yy llefydd yy

Oedd e'n beth od iawn achos fi'n cofio mynd i'r yym i'r Brangwyn, ni'n siarad am y Brangwyn Hall nawr, yr yr yr contest cynta ag ôl y rhyfel. Da chi? A oedd cymaint o fans w- wedi i dd- wedi ddod i cystadlu 'na. Chi'n gwbod pwy amser gwpws y contest yn y bore? Nac dw i.

Am wsnos dydd Mercher. Dydd Mercher nesa. Dydd Mercher nesa. A ga i ddeud, wel dwi wedi deud i ddeud y gwir, wn i nad dach chi'm yn swil am ychydig, dach chi'n 80 oed. Ie. Wel, pen blwydd hapus i chi am hynny. Ie. Mwynhewch y pen blwydd a'r dathlu, dwi siŵr y gwnewch chi. Be dach chi'n mynd i roid i mi ar y cornet rwan? O, wel, wedoch chi, mae, mae, Beth rhyfedd sy'n dod i'n feddwl i, pan ddechreuais i weithio yn y gwaith clo, dechreuais i gweithio gyda un o'r bois oedd wedi dod i'r ardal hyn o Sbaen, a'i enw fe oedd Goma Rosendo Rano, Basg oedd e, a dechreuais i weithio gyda fe, a oedd e'n canu'r Oedd e'n canu'r gân yna oedd e'n gweud come on you must you must sing with me a wrth gwrs oedd e'n canu yn Spanish efe so o'n nhw ddim cofio'r gân yn hit so nawr yy. Ewch ni ga honno gynna chi.